Исәнмесез, хәерле көн! Мин Вәсилә һәм бу Бишле шоу. Без башлыйбыз. Бүген бездә кунакта Нур ассоциациясе директоры, дүрт бала әнисе, блогер, барысына да җитешә торган, уңган, булган минем күптәнге дустым Гөлзар Вәлиева. Гөлзар, сәлам! Сәлам, Василия! Хәерле көннәр! Хәерле көннәр, кадерле тамашачылар! Бик зур рәхмәт чакыруың өчен! Ничек хәлләрең? Ничек тормышлар? Ничек җитешәсең син барысына да? Мин сине күзәтеп барам, шаккатам! Дөресен генә әйткәндә, барысына да җитешмим. Ләкин инде син монда чакыргач, мин килмим дип әйтә алмадым, килдем. Бик зур рәхмәт чакыруың өчен. Бик зур рәхмәт килүең өчен. Чыннан да, бүген безнең шактый кызыклы тапшыру булачак. Без, Гөлзар, синең мәктәптә алган белемнәреңне бүген тикшереп караячакбыз. Куркам. Бүген без икенче татар гимназиясендә укучылар белән ярыш уздырабыз. Һәм Гөлзарга каршы бүген мәктәп укучылары көч сынаша. Һәм беренче сыйныфта безнең Мәликә исемле кызыбыз укый. Һәм ул безгә бүген килде шушында тапшыруга Гөлзар белән көч сынашып карар өчен. Мәликә, сәлам! Сәлам! Ничек синең хәлләрең? Әйбәт. Мәликә, сиңа мәктәптә уку ошыймы? Бик тә ошый. Син бит инде хәзер беренче сыйныфның яртысын үттең, шулай бит? Син бит инде озак укыйсың беренче сыйныфта. Күп әйберләргә өйрәндегезме инде? Әйе. Ә сиңа кайсы фәннәр ошый күбрәк? Ну миңа изо мин яратам, технология, математика. Ммм, менә бит нинди кызыклы фәннәр бар икән. Гөлзар, ә сезнең мәктәптә бар идеме технология, изо, математика? Хәтерлисеңме беренче сыйныфыңны гомумән? Хәтерлим, бик тә яхшы хәтерлим, ләкин безнең мәктәптә укыганда технология түгел иде ул, ул хезмәт дәресе иде. Әйе, шулай иде, без укыганда шулай иде. Әйе, хезмәт дәресе дип атала бит ул. Беренче укытучымны да бик яхшы хәтерлим, сыйныфташларымны да бик яхшы хәтерлим. Әйт әле, Гөлзар, ә син беренче сыйныфта укыганда иң беренче бишлеңне хәтерлисеңме? Бар идеме гомумән синең бишле алганың? Гел бишле аладримим, ләкин иң беренче икәнен хәтерләмим. Ләкин хәтерлим, язу дәресендә безгә бишлеләр урынына йолдызлар куялар иде. Менә шул йолдызларны мин коллекция җыядыр идем. Менә аны хәтерлим. 24 йолдыз җыганымны хәтерлим, класста иң күп йолдыз минеке иде. Оо, молодец! Димәк, бүген бездә класста иң күп йолдыз җыючы отличник булган, шулаймы? Беренче сыйныфта гел бишлегә генә укыган Гөлзарның белемнәрен тикшереп карыйк әле. Һәм безнең беренче бирем, математика. Уф! Математика, кызлар, менә сезгә бирем. Яңа ел бүләгендә сигез шоколад конфет, ә карамельләр ике конфетка кимрәк булган. Яңа ел бүләгендә күпме карамель, конфет булган? Тиз генә хәзер без шушы мәсьәләне чишәбез һәм дөрес җавапларны миңа җиткерәсез. Кызлар, икегезгә дә бирем бирелде. Шушы биремне чишкәч, безгә җавапларны әйтерсез. Вакытыбыз чикләнгән. Киттек. Булып чыктымы, Мәликә? Әйе. Күрсәт әле, ничек синең җавабың? Менә. Әйе, бик дөрес, молодец! Димәк, яңа ел бүләгендә алты карамель конфет булган. Синеке ничек, Гөлзар? О, Гөлзар монда тулысынча Тырыштым инде, тырыштым инде. Молодец, бик дөрес. Димәк, икегезнең дә җавабыгыз дөрес. Исәп бергә бер. Ә без дәвам итәбез. Гөлзар, ничек сине татар теле белән хәлләр? Сөйләм телен яхшы беләм инде мин. Ә, Ләкин инде менә бу нечкәлекләр, кагыйдәләр алар онтылып китергә мөмкин. Куркып торам инде нинди мин син миңа күнегү бирерсең микән дип. Хәзер карыйбыз инде, нинди бирем эләгәсен. Һәм безнең икенче сыйныфта Гөлзарга каршы Ралинә исемле матур гына чибәр генә кызыбыз бар. Ралинә, сәлам! Исәнмесез. Ничек синең хәлләрең? Әйбәт. Ралинә, син мәктәптә укырга яратасыңмы? Әйе. Ә синең яраткан фәннәрең бармы соң? Әйе. Кайсы фәннәрне яратасың? Инглиз теле, татар теле. Татар телен яратасың? Алайса, хәзер безгә татар теленнән белемнәреңне күрсәтәсең инде, шулай бит? Менә мин сиңа бирәм менә шундый бирем. Менә, һәм сиңа да, Гөлзәримә, һәм менә бу биремне башкарырга кирәк була. Саңгырау тартыклар гына булган сүзләр рәтен билгелә. Монда дөрес җавапны сайлап алырга кирәк булачак. Сез аны күрәсез. Менә монда икешәр сүз бирелгән. Һәрбер рәттә ике сүздә дә бары тик саңгырау тартыклар гына булса, бу дөрес җавап булачак. Сез аны үзегез билгеләп куегыз. Гөлзат, балалар мәктәптә укый бит инде сезнең, менә шулай Әйе, өч шулай. укучы бар сезнең гаиләдә. Әйт әле, ә дәресләрне әзерләргә булышасыңмы балаларга? Ә, Дөресен генә әйткәндә, алар дәресләрне үзләре әзерлиләр. Бик авыр сораулар туганда инде килеп сорарга мөмкиннәр. Кәрим улыбыз белән безнең әтисе күбрәк шөгыльләнә. Инглиз телен дә ул белгәч, минем, мин белмим инглиз телен, белмәгәннең башы авыртмый, шуңа күрә әтиләргә тапшырдым ул эшне. Димәк, балалар үзләре укыйлар, үзләре мөстәкыйль. Ә ничек шулай мөстәкыйль, мөстәкыйль итеп тәрбияләргә балаларны? Ничек ул ди соң, бу кайдан килә? Балаларның үзләре шундый мөстәкыйльме? Әллә синең вакытың юкмы? Әллә күп булганга шулаймы алар? Дөресен генә әйткәндә, минем вакыт юктыр дип уйлыйм инде. Димәк, Вакыттырмы инде, теләктерме инде? Мин мәктәптә укып чыктым инде, җитте, хәзер сез укыгыз, дип әйттем дә, менә алар үзләре укыйлар инде. Әйе, димәк, кадерле әти-әниләр, балаларыгыз килеп аптыратсалар сезне, әйтсәләр, дәресне әзерләш инде, кара әле бит,

Ну, гел бишлегә генә укыйлар дип әйтә алмыйм, кызганычка каршы. Безнең вакыт чыкты һәм без җавапларны тикшерәбез. Ничек булды, кызлар? Рәгънә, ничек? Кайсы җавап дөрес? Беренчесе. Әйе, нинди сүзләр анда? Читек һәм таш. Әйе, һәм бу сүзләрдә бары тик соңгырау тартыклар гына, шулай? Әйе. Дөрес җавап, Рәгънә, синеке. Синеке ничек, Гөлзар? Мин дә нәкъ шул сүзләрне сайладым, читек һәм таш. Кызлар, сез булдырдыгыз. Икегезнең дә җавабыгыз дөрес. Димәк, икенче сыйныф нәтиҗәләре буенча безнең нәтиҗә икегә ике. Ә без дәвам итәбез. Һәм безнең русский язык дәресенә Гөлзарга каршы уйнарга килде бүген. Исеме ничек кызы? Ризәлә. Ризәлә. Ризәлә, ничек синең хәлләрең? Әйбәт. Син рус теле дәресен яратасыңмы? Әйе, мин яратам, минем аннан бишле генә. Гел бишле генә? Әйе. Гөлзар, күрәсеңме, кешеләрнең гел бишле генә рус теле дәресеннән. Синеке ничек иде? Минеке дә бишле иде. Мин әле район олимпиадаларында да җиңүче булганым бар, ләкин онытылган инде ул заманнар. Хәтта район олимпиадаларында да җиңүче булгансың. Молодец, Гөлзар. Хәзер инде менә карыйбыз, кызлар, кайсыгызның рус теленнән белеме яхшырак икән. Сезгә бирем. У вас есть задание, разберите слова по составу. Гөлзар.

Өченче сыйныфта рус теленнән белемнәреңне арттырып китәсең инде бүген. Менә сиңа Әйе. Гүзәлә дөрес итеп, төгәл итеп барысын да аңлатты. Шулай итеп, нәтиҗәдә безнең гомуми исәп, өчкә ике. Укучылар командасы алда бара. Гөлзар, ишеткәнең бармы шундый фән? Бар. Ничек синең әйләнә-тирә белән хәлләр? Мин инде хәзер сорыйм, балаларның әйләнә-тирә дөньялары белән хәлләр ничек дип. Чөнки еш кына нәкъ менә шушы фән буенча әти дә эшли өй эшен, әни дә эшли, әби дә, бабай да, барысы да эшли. Шулай бит? Башкаларның өчен әйтәвемә мин дә безнекеләр үзләре эшлиләр. Ой, син. Молодец, әйе. Юк инде кирәкле я фото распечатывать итәсе булса, менә шундый проектный эшләрдә катнашабыз инде без. Ә, Болай инде күбесенчә үзләре. Лаборатор эшләр булса да, ә, күзәтү эшләре булса да, үзләре эшләргә тырышалар. Беләсең, без укыганда әйләнә-тирә дөнья фәне юк иде, ул природоведение дип атала. Әйе, ансы да 5 класстан идеме соң, бәләкәй чакта юк булган.

Алсуга нәкъ менә туры килә торган фәнне сайлаганбыз бүген. Алиса, син җавапны беләсең инде, белергә тиеш буласың, шә бит? Әйләнә-тирә дөнья фәненнән биремнәр. Держи. Игътибар итеп укыйбыз, Коры җирдә Россия кайсы илләр белән чиктәш? Һәм сезгә дүрт вариант бирелгән. Әлеге дүрт ил арасында. Берсе нәкъ менә Россия белән чиктәш түгел. Кайсы ил икән ул? Алсу, ничек син, таныш илләр бар? Әйе. Беләсең су җавапны? Әле карыйм. Ага. Гүзәр, син ничек? Белгән кебек тә шунда, ятка калырмын да кебек. Монсама? Ә тукта, чиктәш! Кайсы илләр белән чиктәш? Мин чиктәш түгел дип. Җир буенча чиктәш булган илләрне сайлап алырга кирәк. Алсу, ничек уйлыйсың, Россия кайсы илләр белән чиктәш? Ул ничек чиктәш? Чиктәш, это значит Россиянең күршеләре менә бу кайсы илләр? Минем уем буенча ул или Грузия, или Финляндия. Дигәндә өч ил. Чиктәш илләр өчәү, син дөрес әйттең, Финляндияне дә, Грузияне дә, тагын кайсы ил белән чиктәшләшә алыйсың? Эстония, чөнки Бөекбритания ул остров. Молодец, Алсу, дөрес, билгеләп куй шулай итеп. Менә бит, беләсең. Димәк, безнең җавапларыбыз әзер. Кызлар, шулай бит? Алсу, ничек булды инде синең җавабың? Әйт әле тагын. Минем э, Финляндия, Эстония һәм Грузия. Молодец, дөрес. Синеке Гөлзар ничек? Мин дә шулай сайладым, Финляндия, Эстония, Грузия. Икегезнең дә җавабыгыз дөрес. Дүртенче сыйныф нәтиҗәләре буенча исәп дүрткә өч. Дәвам итәбез. Кабат математика, Гөлзат. Беренче сыйныфта бик җайлы гына чишкән идең, име? Ә хәзер менә бишенче сыйныфныкын чишеп кара әле син. Һәм Гөлзарга каршы безнең бүген Наилә исемле Кешне матур кызыбыз дигән. Наилә, ничек синең хәлләрең? Рәхмәт. Наилә, син бүген безгә үзең генә килмәгәнсең, син скрипка белән килгәнсең, шулай бит? Син скрипкада уйнарга яратасыңмы әллә? Яратам. Безгә уйнап күрсәтәсеңме соң? Теләсәгез, әйе. Телибезме, Гөлзар апасы? Әйдә, телибез.

Математикадан бирем сезнең алдыгызда булачак. Мәсьәләне бирелгән вакыт эчендә чишәргә кирәк булыр. Квадратның периметры 144 булса, аның ягын табыгыз.

Утыз алты ничек таптың? Чын укытучы шикелле сорыйм әле. Каян белдең, ничек таптың, калькуляторда чиштең? Юк, башта 100-не дүрткә бүлдем, аннары 44-не дүрткә бүлдем дә кушып куйдым. Ә ни өчен дүрткә бүлергә кирәк? Әйт әле, прям как в школе. Б квадратның дүрт ягы бар бит инде. Дүрт ягы да тигез аның. Ага, а периметр нәрсә ул? Периметр шул дүрт ягының куш суммасы. Молодец, Гөлзар, умничка. Барысы да дөрес.

Гөлзар, э, биология дәресе белән ничек ел синең? Дуслыклар? Заманында бик яратадыр идем. Ләкин хәзер белемнәрен калдым икән, хәтерләмим. Менә именно э, именно понятиелары. Аһа. Ә гомумән алганда, мәктәптә бит инде укып кына калмыйбыз, мәктәптә ниндидер җәмгыять эшләре дә бар. Синең ничек иде, син мәктәптә укыганда хәтерлисеңме? Ниндидер бәлки түгәрәкләргә йөргәнсеңдер, ничегрәк булды синең мәктәп торгышы, укудан башка? Мин, гомумән, бик актив кеше. Нинди мөмкинлекләр бар, мин ул мөмкинлекләрдән кулланырга тырыша дырим. Хәзер дә шул принципны сайлыйм инде мин, тик утыру ягында түгел идем. Мәктәптә дә, түгәрәкләрдә дә катнаша идем. Үзебез дә кызлар белән җыелып биюләр куядыр идек, җырлар җырлыйдыр идек. Ул вакытта бит интернет юк. Аннары мин гади авыл кызы, безнең инде теге хәзерге балаларның булган мөмкинлекләре бездә юк иде. Без шуңа инде үзебез табадыр идек, үзебезгә үзебезнең күңелне үзебез күрәдер идек без. Менә син әйтеп киттең, мәктәптә укыганда да актив тормыш алып бара идем, кызлар белән җыела идек дисең. Бүгенге көндә дә син шулай ук Тик торышлардан түгел. Нур ассоциациясенең директоры. Безгә сөйләп кит әле шул ассоциация турында. Әйе, күптән түгел генә без һаман шул якын иптәш кызларым белән инде Нур дигән ассоциация ачып җибәрдек. Безнең ничек ул менә, кызлар җыелалар, йә кафега баралар, йә берәр кайда баралар, и бу әйбер официаль рәвештә түгел. Ә без инде уйладык-уйладык та, ниндидер зур эшләр башкарыр өчен барыбер официаль Бер җәмгыять булу кирәк, шулай бит? Мәсәлән, дәүләт эшләрендә катнашасың булса да, син барыбер кәгазьдә, синең ул организацияң кәгазьдә билгеләнгән булырга тиеш. Шуңа күрә без, кызлар белән уйлап, официаль рәвештә ачып җибәрдек бу эшне. Ничек безнең Ничек әйтим икән? Ул ассоциация нәрсә белән шөгыльләнә? Кемнең мәнфәгатьләрен яклыймы ул? Нинди чаралар? Сезнең планыгыз бармы? Безнең ассоциациягә килеп, хатын-кызлар, кызлар үзләренә фикердәшләр таба алалар. Әгәр дә берәр нинди сораулары бар икән, мәсәлән, юридик яктан, бухгалтер ягыннан, безгә килеп, менә шул сорауларга җавапларын табырга мөмкинлек бар. Шулай ук без төрле җыеннар үткәрәбез. Хәзерге заманда шундый заман бит инде, онлайн заманы, ә безгә килеп кызлар үз Тормышлары турында, үзләре турында сөйли алалар, бер-берсе белән танышып, аралашып, дуслашалар. Бик зур рәхмәт, Гөлзар! Чыннан да сезгә шушы изге эшегездә зур уңышлар телибез. Киләчәктә дә шулай кызларны бергә җыеп, аларның борчыган сорауларны тыңлап, аларга ярдәм итеп, бергәләшеп, дуслашып яшәргә насыйп булсын. Ә безнең инде биология көтеп тормый, дәвам итә, шулай бит? Шуңа күрә сезгә менә соңгы биюе бүгенгә, Гөлзар. Алтынчы сыйныф биология һәм алтынчы сыйныфтан безгә Зилә килде. Зилә шулай ук менә сиңа биологиядән бирем, сиңа шушы биремгә җавап бирергә кирәк булачак. Тюльпан чәчәгенең төзелешен билгеләгез. Уклар белән күрсәтелгән өлешләр бар, менә шул өлешләрнең исемнәрен язырга кирәк булачак. Тычинка белән пестикның татарчасы ничек була? Гөлзар, мин белмим. Мин тычинка белән пестик нәрсә икәнен гомумән белмим. Үзем караем да шунда, яме. Татарча җавап биргә кирәк инде монда. Татарча укыдым мин, конечно. Ә үзең тычинка һәм пестик дип утырасың. Менә бүгенге заман. Кызлар, бирелгән вакыт чыкты, җавапларыгызны тикшерәбез. Зиләнчик, синең хәлләр? Так, серк, менә монсы иң өстәгесе серкәчләр, аннары җимешлек. Ә аннары чәчәк тирәлеге дип атала. Синең җавабың тулы түгел, шуңа күрә без аны берничек тә моңа бал бирәлмибез. Синеке ничек? О, дөрес язгансың син серкәне. Серкәчләр. Ә менә җимешлекне язып бетерә алмагансың, Гөлзат. Уртадагысы җимешлек дип атала, Әйе, татарча астагысы, шулай була инде, әйе. әйе, чәчәк тирәлеге. Таҗ түгел дә? Юк. Синең шулай ук җавапны без тулы дип кабул итә алмыйбыз. Димәк, алтынчы сыйныф нәтиҗәләре буенча укучылар командасына да, Гөлзарга да балл бирелми. Безнең исә шул килеш кала, бишкә дүрт. Шулай итеп, бүгенге Бишле шоу тапшыруы тәмам. Бүген бездә кунакта Гөлзар Вәлиева иде һәм инде гомуми исәп буенча бишкә дүрт исәбе буенча укучылар командасы җиңүче булдылар. Без сезне чын күңелдән тәбриклибез. Безгә Шиһабетдин Мәрҗани исемендәге икенче татар гимназиясендә шундый матур тапшыру